Ambe ng'eni wuoyino noberna to in asenyisi ni onego ikwong imanyna wuoyino komondi. Aa, madhi miyi cha maber malich. Ja ber moloka dama. Berna itimo tim marach in nyaminwa ta kweri. Ah, ah. Kaw nyako machielo chake ndawinjo kaka ipake ni en ema ober moloyo. Aa, in be jaber abera ya nyathiwa Elizabeth. Koro isechwanyori. Achwanyora matek. Adhi menyo ni nyuwe adhi yudo ni maber. Wadhi e chaja kwe, adhi achaje simba. Oganda.
Aduogo yaye. Adhi bedo ni maber. Ok adhi jori ahinya. bro kelo no bro kelo na an ni natim ang'o to be aber kosuko to nasuko maber molo nyamin aora chwanyora mokani Halo.
Ah, Semej, Ah, intie? antie. To nyameruni be nitie ot ka? Dhiye wuok matin.
O, giwuok.
Ah. Giwuok gi gi gi gi, gi semeji matin. Mm. Oh. To di kecha kecha nitie wach moro. Ah ah onge.
Mm. Onge Ai. wach moro amora.
kik iluor ma be ayu- otimore atima maber ayudo ka gionge ing'e ni semeji ing'e ni oda ka in in in osiep oda kabisa in ing'e ni kata dongo idongo ka iwinjo awinji in Eh? ema winji in osiep oda kabisa nitie wach moro madwa ni awach kodi wach e ka e, e.
ok wach miparo no ya e semeji nitie wach moro Gidhi mabor. Gidhi mabor, ok apar ni gidhi duogo sani. Semeji ok ine kaka wan ot ka. Ok wan maber ahinya, ok mano ting'eyi. To ibang'e ni yandi we dichuo. Ibiro ka. Chwanyruok uto ok ang'eyo, ok adwa donje, mano ne odi. Mm. Koro Nyasaye oseringo ni maber. Iwacho ni Ruth ah, oseringo maber. Ruth oseyeponi. E lainde. Mm. Eh. Wuotho Omedo to yeponi. bed ni sieko ga gi weche. Mm, nanyisi ni an pod abiro konyi Yesu tiyo taling' aling'. koro Mm. mm, nitie osiepa moro ma daktari iwinjo ma be minena wuok kani arodhnogo manen apaya iwinjo In ema winji.
awuoyoni kode iwinjo awuoyoni kode gokinyi minena wuok kaka nene udhi omo picha iwinjo minene udhi omo picha to abe bang' uno awuok awuoka ae to adhi arado kode mineno koro abironi nise wuoyi ng'ise ni yuori moro nitie anyise To dak iwinjo? obi piyo. Mm-mm. obi onyisa ni onyisa sa apar ma be ineno oseromo iwinjo ochiegni mana donjo ka ma be alamo nyasaye obi oyud ka nyameru pok oduogo Onengo bi Iwinjo. piyo kare. Kech In be chandruok idware.
To king'e ang'e omejo kaka nasechwandra gi chwora ting'e ni ki- ko i- ipecho na kama ni wuoyo na nyaka gi daktari. E an an pod abiro konyi. Daktari no ber. Nyore kobire To li. chamo pesa di e dwe kiparo. Oduogi ah macha ja pesa. Kit long morwako. Kit Long long kende. morwako. E gweng' ka indi iseneno ng'a rwako long jeans. Yes, Mm, hello. pod.
Ah. Yeah, riwore pangane pangane gi ayono te te te te mago te. Daktari.
Eh, rwakuru arwaka Jal wuon ma pod kanyo. ogo simu. Thank you, thank you. I'll be Erokamano. here uh, there gi- kitu 2 minutes. Eh.
Two minutes.
Ba, Erokamano.
how are you? Aneno kitimo kaka ne wawinjori. Um, E bed piny. asechopo. Chuori.
I am here. Kamano. Mm, Koro daktari, yeah. mondo mi wakony weche. Eh. Koro apani kata kidonjo pap tiseneno. Papa Seneno. I papi seneno. Oh. I. Kamano. Koro mana kaka ne wawuoyo cha. Kik moro cha to kik iwachi macha ni marwa kodi. Oh. I wach to... gine ne moro mana nyisi matin cha. Ere ere nyawadgi.
Ah? Ere nyawadgi. Idwa nyawa idwaro ga ayo. Ni sene genare. Ha? Ni sene genare. Idwaro ariyo koso idwaro achiel. Owuok matin. Oh, owuok matin. Owuok matin.
To kan koro mayude madego. Bas koro.
Mm. Gimiwacho no ber. Mm.

Yes, I'm Okay, Lisa that's good.
Uh, me pia, I am Dr. Ojike from from London. London. Yeah, Okay, that's Yeah. good.
okay.
So, mm, can we go? Can we go manade? Pok ang'iyo simu. Ng'i piyo. To king'i piyo piyo mirudori ka gweno ni. He. Ne long morwako. Magi jok mage bodag e dala kae. Amount mana yuora. Mayuori.
And uh, home is what?
Home. Ah, weche itieko. Dong ler. Weche itieko wuoyi man Onge wach. Koro.
Mano marwa kodi. Koro. Wuo piyo piyo. Mi- Mm-mm.
mi- mi- Tinde dwa lose maki. Iwinjo.
Lizi, Lizi. Awinjo mama.
ng'e maber ni iwuok e dier oda mhm. lisi par chien chien nyaka par kuma e wiyo kuwilgo ipar ji ng'e ni ma daktari mhm. ipar chien ti gi wi ka nyisi ni par chien ti ti gi namba na ok ing'eyo kamoro pok inyise kamoro pok inyise ma nyise ine miparo na gik ma nyise wach piyo piyo ne time rach nitie ng'ama hinyore ward wach piyo piyo ne walal bed kanyo
kasirie ne ki kilal na gi madam
nyameru ochiegni biro adwa ni wuog awuoga sani sani ma daktari odhi gi ndege Kare gem na Iwinjo? wabag wa. odhi gi ndege iwinjo koro wuog awuoga sani ma- eh giluwo kanyo Eh, Ne Kasi, giluwo hello?
wang'e madhi ka wuoyo. ulu Yeah, yeah, yeah. rita rita kanyo ulu I am coming, I am coming. mantie Ne Kasrie, ng'ato tho e ward Kasrie. ojike Ba, ami dhako baba aneno. koro ana wuoga rita rita uru rita rita uru Ai. Nyathi ma Adhi nyako. yoho yaye, luhuru ka. Ai, nyathini kende bol miwe mano nyo- omwonyo jwala. Oromo. Ne Brax. Ai, oge owacho. Ojike dhi yo yawa.
Nyathi kende omwonyo- Awe mako nyathino kama nambe gini ahero asemiyigo. Kamano.
Ang'o gini?
Ima imbi tuch gi koni. Eh, achaka duogo.
Iduogo mang'o? Ah, ma gweng'a lalimo na adhi ka jaduong' oroche ka. Ma welo kawuono wel ta wel adana. Ema eh, kona muor ka bi. Oh. Eh. Nena mino da kono. Tane ne awuotho ga kono. Ah, atukane. Nyombe ima duonde rach abi penja kumodhi. Duonde rach ni kendo na.
Ema penji. Dhako ma kendi bukori ni dwonde rach. En kech manade ma nyako sugle yo e dhogi moko kata. Ma wito chato wang'i. We pimo ga wiya chief. Ng'e ni kata mondo yiere chief wan ema ne wachung' e ng'eyi. Ibedo ni uyiera to ok li. To penjo mana apenji. Ipenjo ang'o? Nyocha abiro kayudo ka in gi rwedhi moko ariyo. Rwedhi koso dwesni? Ee eh, eh, dwesni.
Mm. Ok ema ne apenjo separate yawa. Dong' ng'e ni chiega. Ipenjo gi ibidwa kendo.
Ema apenji dong' ng'e ni chiega to notho e pi. To an nanego chiegi. Aa, ne ok inego.
To ma chiegi no adala.
Ne ok inego to kata an kancha abira neno welo kata koni o Nyasaye separate kaka waseago mabor ne nyalo miya mor. Ang'o?
Jak yande wach John. Tawacho chon dasebiro separate ing'e na misumba dala kanyo. Min oda dong' ing'e ni pi noywero pi mano Iwinjo. kugo kombe. Ka Kano wadwa kalo ng'at. dhoot.
Iwinjo. Ii. Wach no to ber. Chief ok Nyingi ineka. be nja wacho ni kel na ofis pok ikele. Mm.
Iwinjo. ma yandi neno ka ma- maduong' ma- madit mane ditni Eh. en to asemiye ng'a Ah, achich kodu Ah, ah, nyaka bed winji. jiji madhi mbele ang'eyi Winji. separi Eh. but eh, moro nitie ka Ah, ah, kamoro nitie ma dala tiwach lakini sani kaka ido giongeni yaye nitie achiel pod odong' iwinjo separi malando cha nitie ok anyathi pim wiya Winj. Nyocha wacho ni kelna nying nyirigo mondo aket e list. Sani ka dang' otho dalani ka idwa timo nang'o?
En ang'o mudhadha gi chief? Ne diyo. Wang' minyalo ang'o timore? Ah ah, nyocha wacho ni ukelna nying nyithindo ma nyiri mocheni dala uka. Gibo biro, gibo Adwa yudo biro. ni kachuogi, ibo ndiko nyingi. Kachuogi manade mibiro nago Yadhiya. kae? Kachuogi manade? Kachuogi ne itero gi Onyinyo kachuogi. kosepong' biro dhi tedo to ondiko gi kuru. Obiro dhi. Eh, O ibiro obiro dhi gibiro tedo. biro. Yeah. Eh. To ng'ane mani wuok go eri, Evelyn mi wuok go eri. Obiro awe mana kokwamaga. Oh. Mm. Awe mana kokwama kanyo budho gi nyar kwana. Iweye nade wendo manyore kobiro e gweng' kaendi? Ere kaka uh, osechako ng'iyo gi ng'ako kwamo kuno? Obiro yaye nyako. Obiro nade? Obiro nade? To Obiro mingere ga nade? Elizabeth dong' awe ka ere go. Ng'ani weka.
Elizabeth.
Iwe kanyo. Dong' awe ka.
An ma koka donjo ka ma ma- ng'ama yudo dala ka onge ma kata down uwuok dala ka te uwe dhot nono. Ah, Elizabeth ne aweka. TV manyore ka nyiewo TV. TV udwa no kwal TV to sani tung'e kuo dala ka. Mano samoro Elizabeth lokore.
Neno. Oluokore manade. Samoro Tie baf oluokore. kanyo oke makalo. Ah.
Kare samoro riere matin ong'e kuma odhi. Chief wacho na wach moro ka mineno biro kan. Kik bed ni gima wacho na nadi. Oradi kodi ka un gi gi gi- gi Eve ka- kamoro ka to kapar ka nitie kaka wach moro chal ni upanda. Wach mane ma. Kik bed ni en kaka parono. En wach mane?
I- i- i- iwe nyathino kanyo nyathi nyathi dawe ka gombaka gi nyiri wetene go mbaka Mm.
go mbaka go mbaka ee ogo mbaka ibi dwoka ni go mbaka to koro idwa naduoki nang'o go mbaka Idwa naduoki Ah, nang'o? go mbaka yure yure ni ne en nyari idwa Ah, ah, kwa go mba- yo kochogo kuma onenue yoko chok idhi e omang'o kuma onenie yo kochogo kuno nadhi rere awaya moro ni kono owayu Mm. Mm, wayu Wayo. wayu Mm. wayu moni kono Eh. keta e ler nyombe kik wachwany ring'e mirimba Dong aketi.
Dong in michako na gi malo makoro. paro ni ane ma abirogo to kik bed ni dagwenya Ah, ah. Ok agwenyi.
paro ni ane ma abirogo Dagwenyi to wadak kaya.
idwa gwenya Ok anyal gwenyi.
Eh, omiyi dagwenya. gimoro dong ah, gimoro to pok olwaro. omiyi gimoro Pok olwaro yaye.
Pok olwar manyiso ni osedhi ing'e napimi. Iseti.
Ato dong' kaka kawo biro kaka to nyako Kawe chami. mokawe.
Eh, Miya nus. Dong' odhi dwaro gimoro. Odhi manade ipimo wiya. Mano nyako noduog dala ka we pimo wiya nyombe. Chako We pimo wiya. Oya, odhi Nyako- duogo, oya, odhi Welew kelo, chunya ang' yawa. nagoyi. Ang' Nyako nagoyi. ochiw nono. No. Mano nyako no duog dala ka ok inyal bedo paro no ane mana biro go tich der wuor mana re ng'a opidho nyithindo go ka jumbe ariyo nyaka gibi ka ng'a pidho jumbe ariyo dang ngisa ni pidho we melo koda wach ah, ah, we melo koda wach yom eh. nyathino we chung koda we chung koda dang adin nyim nyamino ne saka dhi we chung koda Ndalo ariyo kende Bed ma- piny nyombe iyi. o- Ka awacho ni dhi oro pesa ni koro isechwanyori. O- odhi oro manade ng'ato nyalo nindo od ng'ato dala ariyo to pod nyisi ni dhi o- kodhi ogine moneno kasoro owacho ni koro Kasoro onge nyako malong'o che nwang'e kasoro. dhi dhi om nyakono Kasoro onge dhi om nyakono kok inyawo meta dhi kenda Oka om Dhi om nyako. nyakono. Nyako yomo kosedike. I- isechaya Ok achayi.
Isechaya. Achayi nade? Dhi om nyakono.
Nyako ka om. Dhi om omecha ma nahero malich. Kik iwe ni en mor mara ka koro giwuok. Kik iwe ni mor mara ka wuok dala giwuok dala. Adwa medo dawu. Adwa medo ang'oni. To kidwa kelo nyamera e. We miya kiss ra. Ne, list na, list na we ka. List manad. Itere kanyo in be.
Iwe ka gi. Na we ka. Ma chi no. Ka bodore ni. Iwe gi nga. Mi we, mi we. Ka biru ka banga. Abiru ka banga. An dong na wuok ka we ikode. Adwa ng'e nade ni ok iyude. an ok ayude nyaka isenwang'o ka itero kuma ok itero. ayude ok ayude atere to an koka duogo koka iduogo mani isekawe isekowe ma chief ne bodhore abodha ni dak ipenje gima obodhore ni ah chief oa karach awacho Oyudo- ne oyudo ka pako wuonde ipare yien. ni we walo pare miya nus ah ah ang'e nomiyi amiyi mana ka imbi miya
kaba miyi nade Eh, to dong imbi i- i- i- i- indong'o koni indong'o kalis kare idwa walo amba ndong'o ka hivi koro komi to isendong'o andong'o ka-
To dong' pesa to idhi miya. Nyombei.
Idwa nang'o? O e pachi.
Ha, E pachi.
baba. Omiwa wate E marom. pachi. Omiwa te. Ae- Ae mbele Nyombei wuok na.
akina. Ae mbele na. Ah, Dhako ok ruri e Imany mbele na. naye We maka kuma- kaka imaka. Adhi manyo Liz kuma odhi.
Ng'ama idhi manyo nyombei duog ka. To weye kati mani nyathino kundi. dag e ode mos weye Iseteri. nyathino dag e Iseteri. ode mos aa weye nyathino dag e ode ne bed ka Daktari manje fuare kanyo kamisa mi. daktari manade dony nayo kanya Daktari duogo. semiya ama dhi manye. weye nyathino dag e ode mos To imbe ok iweye ivo dage ode mos. ng'a iv manade Heh. ah kadhi omo iv aduogo Iduogo? Aduogo. An be adhi ome. Nyombei.
Adhi manye.
Dhi adhiya. Ma tich tugo. Nyathi sikul ok nyal bukruok ni ka mit ikendo. Eliza. Elizabeth. Mano dondruok mane machako winji magi e landi kucho tidondri nade? Apenji ka onyamera biro wakati mokam. Nyameri.
Nyameri mane makawo? Elisa donge ka ibiro wakati. Tok nomiya nyako, dong chuori ema nomiya nyako. Chuora ne minya kaka ng'ono nyathi nyathi sikul baba ose biro dware.

Koro in kaseyudo daktari, ok Yani- asikute ayud daktari. Daktari momori. To eh. Ok timre wate.
Ah, Ka tek duok na ura duoka pesa na ikawe dhi kode. Pesa mane itiekri gi- gi- gi- gi chura mano miyi pesa. Itiekri gi sapare mo mi- miyo pesa. Duok na ura duoka pesa. Pesa onge miduoko, be pesa mosegol kuom nyako bako duoga. Wuoyi. In isebedo gi nyira di. Mama, ma- Iduoko ni ka pesa. Mama we rumo koda. wa.
Pesa ok duoki kata an ok Pesa aduoki. ma adwaro ma Pesa kase- ok duoki.
Pesa Igolo nadwaro. pesa di. Nagolo siling alufu prabich. Prabiti nyombo.

Pesa mane kuma otong'o ka ridho bando ng'ato.
Awuoro sana. Ni ma ot ma nyaminwa okela. Nyaminwa ni ochaya ahinya. Hey, Nyak maboto. En ang'o Joma lit maboto? ni chunya. En ang'o Ot maboto? aila ni aninde par. Abiro naninde Ya, bed par. abeda mos, Ah, ah, bed abeda ok- mos. Ok amor. Ing'e gima timore? Nyaminwa tugo koda nikech ang'o? This one was just a

In Ma ma tim magi mane? ang'o? Idwa turo na ko? Ling' ane wuoyi matin.
Abiro chwadi go kwajo ma pachi wilre. Ka yandi biro, ni ng'ano go simo ni bilema. Dongin. An. Ko in iwuok ka onge. Uchaya, ubet gi nyamiru piny uriwo wach. Ma mae mae ka midake. Nyaminwa dong nowacho noseloso Ah ah, mae ka midake.
Mae ka midake. Ha? We tip ni Magi gidora tang'o, we kamano. maka. Bida bida Imaka mos. nade? Ma- Mano dhood pesa. Imaka nade?
Ka mabati kende mabati oselokore la kwari weno wi- owir gi achari. Magi tang'o? Magi tang'o? An ba asepenjora nikech ma ok ot monego bed nadakie. Asepenjora to nyisa ni ati ni ma Jaland kama nang'o? notiye.
Apenji, awinjo ni jaland. Jaland, ijaland ni in broka ma- ma- ma- ma- madeso ne ji puodho. koso ijaland nang'o? Waleni, waleni wachni Penjo. kaka Kik ilerna, apenji nyathi matin. Penjego.
wachni ing'eye koso ma to an opoyigo? onyisa ni osetiek kodi Mm. ni ati a- oyudona jaland Mm. ng'ama nigi pesa moode ogero gorofa Mm. koro an kabiro to Mm. onyisa ni obworo kamoro ni emoninde to ot Mm. machal kama an kata iwuora an kaka ing'eya aba nyalo dak e ot ka ahinya nya biri abira mar ginene Apenji nya piwo ne matin, ng'ato lo kata apenji. chande ma en mana ginene ma bro Apenji, we wer umo koda wach Wer. ok awatni
wachno an kata wachno ochwanya marach Isenena ka?
ochaya ok aneni jaduong' ing'eya Eh? Kapar ka ng'eyi mana ka in milerori. Ok an gi saa mar leroni. Eh. Ii. Dhi many kia nyakure, kia nyakure mu winjoru go no. Eh. Udog adog uwinjru kendo. Ma yuora. Ma yuori. Eh. To kata an kik ipar ni ok anyal kendo. Inyal dwa kawo yuori kendo. Ok adwar, ok awacho ni adwa kawe, mano eh. in miwacho. Eh. to kik iwe ni koro ni agi eh, iwinjo to ma ok ot minyalo kawo nego nyako maberni iwinjo ma to koro udak oko koso udak e yo mano manade mae ota mae par muninde maneno kata gi kani akudo wi manade kata an ok anyal dak ot eh, kata dak kende mondo mi olor gotieno ogeng' mana dhot gi tari biane iwinjo iwinjo omejo mm. abro goyi gi rungu wadhi chwanyore kodi mang'eny kendo kik ipar ni die- my friend iwinjo an abiro dala kawuok aweyi ni dhi omo pi kaduogo sani odhiambo to lize mar adogo e dhot kobet kende nyathi ywak ma kaka timre onge lize ywak ma gima

So, so what we do, what we do is to go back to the drawing board. Wanyalo wuoyo, wanyalo wuoyo. Kweli kweli loko.
Winja ni wacho ni nigola lufu prabi. Eh. Eh. Nigola lufu prabi. Eh. Gine kuro biya ni mati. Kaka jiya ni mati. Eh, vachunga negi kanyo. Iwalo, wachi ni machanda. Mm. Kuro iya lufu prabi chimi igolo. ling'ane witelo na iwacho mera ok nyake midwaro Ii, koro iwacho ni alufu piero abich tinyalo golo to ei alufu piero abich no inyalo meda mm, alufu moro piero adek mondo koro nyaka ikaka Kaka med piero adek moro ewi piero abich mana segol. ok nyake midwaro Anyway, money is not problem. I will see how to sort that thing. Ah, winjo mm. adwa ni med alufu prade pradek mm. mm. mondo mi koro ambe koro wachno koro aweyo anyona nyona e loto koro idonge bana pesa nya asegolo mama ok anyaka chaka gol pesa pesa ti isegolo kata mora to eh. wuon oto en ng'a okan eh. pesa imiye to koro achaka gol pesa moro kendo mano gima ok nyalore kare ka dhogi tek kamano eh. Yura ema kawa, yi odak kata koda, yi winjo ni onindo kich. Ok awinjo.
Yi winjo ni ok oluokre. Okawinjo. Iwinjo ni ok ochiem.
Iwinjo gima atemo wacho. Awacho ni pesa ne asegolo maonge pesa moro machak amedo kendo. Kare meda- Mano dwa tugo koda. Kare meda prari.
Ah, ok anyal medi.
Jatelo, ok anyal medi. Pesano, pesano ok amedi. In gadi. An pesano nasegolo siling' prabich maracha, I- elfu prabich marano. I- Amoko kanyo. Imiyo mama na lupu Amiyo prabich. mama elfu prabich.
E lwete kama. Mokuot.
Kendo naoro ne Mavia e M-Pesa. Iwacho ni ok imedi. Ok amedi. Itamori.
Atamora, ok anyal medo. He. Dada wadhi.
U- u- Ne. Hii Ukaru ting- tieko nang'o? hii ting'o ga ang'o ni mi biro go ka? Ating'o bag. Om, Adam. om. Udwa dhi, idwa dhi kode. To pesa na? Iwinjo. Bana ne anyalo gine bine. Apenj. Bine.
Pesa na kendo u. Bi bi bi wadhi.
Ah ah, wach Bi wadhi. To Bi ka- ka- ka- bi. Dak usetieko. Bi wadhi. usetieki.
Bag wa. Ah ah, ring'e ne Abro mondo. goyi go kwajo.